Ka pud ojara tye macalo latela i i Acholi, ka ce pud ojara Mapinduzi tye macalo latela i Acholi, nongo watye ki peko mo ma Acholi ma tye i lyel, i bur. I bur lyel, nongo acwali lok aloka ki cwercwiny ni, 'Um! Um! Um! Um! Wun jo moni ma wutye i kor jara mapenduzi, ma wutamo ni wujara lubangawu-ni, myero wubed ki ngec ni kadi i nge mwaka miya acel, wan macalo acwali ma waneno yo pa acwali-ni myero obed maleng, yo ma pe olorre, pe wamito jara. Wan pe wamito jara paka wanga kiyikowa. Ojara bedo ka buro dano ka nywaro acholi all the time. Wan pe ocako neno gamente ki bot ojara. Acholi pe ocako neno gamente pa NRM ki bot ojara Mapenduzi. Komiti cawa ni wan watye ki cwercwiny. Danowa ma gurwenyo kwogi i kaviyo ma otimme i Gulu Rali. Kaviyo mutimme i Gulu citi rali mubedo tye ni. Dano dong komi licane kwogi orweny ma romo adek. Ocakke ni ngat acel orwenyo kwone, obino ni dano aryo orwenyo kwogi, komi dong oo ni dano adek orwenyo kwogi. Wan pe wamito ojara. Ojara owaco ni en cinge peke i to mutone i citi gulu en cinge peke iye en pe ebedo involved ento wan macalo acholi ma wiwa twolo Wan otiyo ki gamente. Otobi tye won kom pa NRM. Otobi the Don en tye won kom pa NRM ma kiyero ayera. Ento Otobi waco ni ojara gin arac, ojara ngat arac.

Icako bura ni kodi abitero wi kot, abi lok mo me kampein, lok me kampein ma kicwalo iye dani kot peke. Yet ma kiyeto ki President Museveni wi lobo ni Museveni pe otero iye ngato mo i kot. Lok ma kiloko i kom Museveni i lobo ni Museveni pe otero iye ngato mo i kot. In anga? Me waco ni, abimaki iko, abicweli i kot, wabikemi ki kot. Wan watye ka loko lok kom kwo pa dano murweny. I kare me rali i Gulu City, lurwec pa NRM madongo calo Richard to dwongi, lurwec pa NRM madongo calo jo mukene-ni pe gumedo ki neko dano i rali. Pe gumedo ki neko dano i mobilization-gi. In anga ma kadi ibedo ki agur i miting ikwero? Gum maber cal ocako katti, cal ma nyuto ni in itye kwene i miting ki jo mutimo bal. Diki ma ca vidio otuc, confessions cakke.

Gucakke Monday ma diki-ni, wang mo ojaro. Ka ilwor nyo ojaro wangi poto kwir. In ngato mo keken iwoto gujaro wangi poto kwir, actually lok oto bi. Wang me poto kwir wa icako diko operation me neno ni liyan okato kwir 100 percent lakit icene peke. Pien aculi omyero owiny ngo ma wamito ni aculi omyero otim. Dano oto, latin eno, latin ma wun oto, oserving gamette, obedo lamony, mac anywa, wun wungeyo kit otii matek i Congo. Latin oto ki mwaka ma pud tye cinaciri. En iyomo ya cwiny. Nga mo kelo cwiny weng ni aa an ada tye ki yub boda boda col. Ojara in ma dano ngi two lagi. Icako miyo ti cat wa gi mo wa gi en mer. Meno weng bang wi dano in lapoya marac. Ojara ojara in wa kondom pe iwilo ki ngato mo. Wa kondom pe iwilo ki bulu. Ka to pa bulu tye bulu to wa kondom pe iwilo. Ci nwang calo te ongera. Ojara in dano marac. In wa ibicwale i kot, cwale i kor ojara. Wan watye ka daa pi dano muto. In tye wa o, in kono kiyeti, in kono kiyeti. Museveni kiyeto, kiyeto Museveni ni cakke ma odonyo adonya i kom wa i cawa-ni. Kiyeto Museveni, pe ocwalo ngat mo i kot. In anga? Yet ma dano yeto-ni kiyeto pi cwercwiny. Ojara in peya giyiti romo pe giyiti me biniang ka ma iniang ka ma ia iye weng.

Lutino Acholi ma maro Acholi, Lutino Acholi ma tye ki Acholi at heart, Kono gitye kwene, kono gitye i pati mene? Latin Acholi ma waniange kwiri, waibite kwi? Pien atum pa Rwot, wamako wamedi ki megwa. Gamente, ka gamente mitowa, ka gamente mitowa, ci nongo gamente omyero oye walok pi Acholi bene. Ka gamente degwa ci gibigengowa lok pi Acholi. Ka kimito kwir ki i Acholi, ka kimito kwir ki i Acholi, kwir pa President, wan obibito kwir pa President i Acholi, President obikato. Ento lutela maraco calo ojara mapinduzi-gi pe wamito. Ka mony obicwalo ojara i Parliament tetek gucwal, ka police obicwalo ojara i Parliament tetek gucwal, ento wan Acholi wakwero, wakiro lac malo, ojara wadegi. Ojaro wadegi, in dong icito iywek dano ayweka ki i caro, kono kono kono kono pi ringo ki mucele, in icito iywek dano ayweka, en lukec moni ma gicito ka rye i lainni ma wigi wilo, cam me nino acel rom ki piuca pa Acholi, wun jo moni ma cawa weng ni a wan jo Ojara wan jo Ojara, Acholi myero okwewu ko, ka wucito ka wil icuk ka ginenowu ki Ojara, ngat mo keken oneno ki Ojara.

Aneno mon go o ni ojar ma pen ma pen can ni can ni weng me kumu ni ojar i okelo wun po ngeyo bo medo can ci wiko gi can an tam na giko loka meno jim mo ojaro timi gulu sita jim ma lik ma dongo jim ma dwong wan wajo jim i ko weng campaign na coli ucul uyit wu ki gweng wa deg ojara wan wa ti ka yenyo representative wa ti ka yenyo dwon kaka Watye ka yenyo dwan kaka? Wan pe watye ka yenyo lacat kaka? Pe watye ka yenyo lacat kaka? Ojara, ka mony obicwali i paliamen wek gucwali, ento wan macalo lurwec pa pati, wanga wareti, wanga wareti, wacibo kidi mapek i mani.